Helo pawb a croeso nôl i'r sesiynau Scratch Technocamps ac heddi ni'n mynd i bod yn mynd trwy uh, y, y sgrin creu ar Scratch a beth i gyd o'r botomau yma ar y sgrin creu. Felly, bydd chi'n gweld ar lan y top chwith fan hyn fod 'na tri tab wahanol, a bydd ni'n edrych ar pob un ohonyn nhw. Ond i ddechrau, bydd ni'n edrych ar y tab codio. Ac fi'n siŵr chi gyd wedi weld hyn o'r blaen, a lawr ar y chwith mae 'na lot o categorïau o flociau. a maen nhw gyd wedi rhoi yn y categori synhwyrol. Er enghraifft, o, o dan digwyddiadau, mae y digwyddiadau i gyd fydd yn wneud i'ch cod rhedeg. O dan edrychiad, mae gyd o'r blociau i wneud â sut mae'r gêm neu corlun yn edrych ac yn y blaen. Felly, ni'n gallu tynnu rhain allan o fan hyn, naill ai trwy clicio ar y categori gywir neu jyst trwy sgrolio trwyddo. A ni'n gallu tynnu allan bloc a rhoi fe yn y ardal codio y darn mawr yn y canol fan hyn. A ni'n gallu clicio y blociau gyda'i gilydd i creu ein god. Ni'n gallu zoomio mewn neu zoomio allan i gweld gyd o'r cod ni, lan i chi pa mor fawr chi eisiau fe. A Pipex, so mae'r ardal yma, chi'n gallu gweld fi'n gallu symud o gwmpas, ond bydd hyn yn tyfu wrth i chi rhoi mewn fwy o cod. So chi'n gallu tynnu mewn llwyth a llwyth a llwyth o cod, a bydd yr ardal yma jyst yn tyfu a thyfu. A felly, chi'n gallu parhau i codio unrhyw beth. Okay? A y bottom olaf fan hyn, mynd i rhoi ein cod ni nôl yn canol y sgrin. Wedyn draw fan hyn, dyma'r llwyfan, dyma ble mae'r gêm yn chwarae. A ni'n gallu chwarae y gêm gyda'r botwm gwyrdd, a stopio'r gêm gyda'r botwm coch, pryd mae yna digon o cod gyda ni. A y botymau draw fan hyn yn naill ai yn creu, wneud y ardal yma yn llai o faint i ni gallu ffocysu ar ein godio. Mae'n gallu wneud e y faint arferol, neu mae'n gallu neud e yn sgrin llawn i ni gallu ffocysu ar chwarae y gêm. Wedyn, fan hyn ydi y corlinau ni, y sprites. Ni'n gallu enwi ein corlin fan hyn, falle Cath, Ni'n gallu symud y lleoliad, falle draw i'r dde, neu ni'n gallu symud y lleoliad i lawr y sgrin. Ww, mae fe jyst yn popo draw, draw fanna. Um, ni'n gallu defnyddio'r botwm yma i naill ai dangos neu cuddio y corlun. Ni'n gallu gwneud y corlun yn really, really mawr. A ni'n gallu newid y cyfeiriad. So mae'n gallu troi o gwmpas a ni'n gallu wneud yna naillai gyda y saith yma, neu trwy newid y rhif. Un beth rili really bwysig fan hyn, os fi'n rhoi fe nôl draw fan hyn ar 90 gradd, Mae'r botwm yma'n gadael fe i troi o gwmpas. Mae'r botwm yma yn stopio fe troi o gwmpas. Nawr, fi dal yn gallu newid hyn, ond mae y cath ddim yn newid y ffordd mae'n wynebu. Mae'n yn really bwysig oherwydd nawr os fi'n dweud wrth y cath i symud, bydd e'n symud i lawr, ond mae y llun ddim yn pwyntio i lawr. Felly, ni'n gallu creu pethau sydd ddim yn troi o gwmpas yn y byd. Mae nhw just yn aros yn llonydd ond yn symud mewn rhyw cyfeiriad. Mae'n gallu fod yn rili really defnyddiol. OK, wedyn mae yna y llwyfan gennym ni. Ni'n gallu codio y llwyfan hefyd. A lawr ar y gweilod, ni'n gallu dewis gefnlen newydd. Mae lle troi clicio'r botwm a dewis un o'r esiamplau, falle raise, mae'n cool. Neu ni'n gallu peintio, ni'n gallu mynd am rhyw corlun, uh, rhyw cefndir random, neu ni'n gallu lanlwytho o'r cyfrifiadur. Os mae'n y llun gennych chi, chi eisiau defnyddio, chi'n gallu lanlwytho fe i Scratch. Ac Yr un modd, yn yr un modd, jyst draw fan hyn, ni'n gallu dewis gorlun newydd. So, ni'n gallu mynd trwy'r gorlun, y gorlunau. Um, falle fi eisiau chwilio am rhywbeth. Uh, falle fi eisiau rhyw uh, shark. Yn anffodus, mae fe dal mewn Saesneg am y enwau i gyd. Ond falle ni angen y shark yma, A dyna ni, mae yna siarc bach nawr gyda ni yn y gêm. Os ni ddim eisiau uh, dewis un, ni'n allai gallu gwneud random, neu ni'n gallu peintio a lanlwytho eto. So fi'n mynd i peintio rhywbeth, a gadewch i ni edrych ar y tab gwisgoedd neu cefndir. OK, so dyma'r tab gwisgoedd, a o fewn fan hyn mae yna lot o opsiynau gennym ni. Mae'n edrych bach fel paint ar y cyfrifiadur yna gyda fe. Felly, ni'n gallu tynnu llun, falle fi eisiau cylch, fi'n gallu newid lliw y cylch lan fan hyn. A edrych, mae yna y botomau yma hefyd, sy'n gallu wneud gradient sydd yn ni. Felly, fi'n gallu cael fwy nag un lliw ar y tro. A fi gallu tynnu y llun, a dyna ni. Cilch sy'n fwy nag un lliw. Magical. Uh, ni'n gallu uh, rhoi amlinell i hyn hefyd. Falle fi eisiau amlinell da, uh, glas tawell. a fi'n gallu neud e'n really, really, really, really trwchus. A dyna ni. So fi'n gallu creu llinellau o gwmpas y siapau fi. Fi'n gallu copio y siap. Copio a glido y siap wrth gwrs. Dyna ni. Nawr mae yna dau cylch gen i fi. Um, ac uh, Sorry. Um, beth arall? Uh, gallu uh, newid y llanw, so falle fi eisiau lliw wahanol am yr un yma. Dyna ni. Newid y llanw fanna. A uh, fi gallu gwneud llunellau, peintio, beth bynnag fi eisiau. Uh, fi gallu rhoi geiriau i mewn os fi eisiau ysgrifennu, neu yr un bwysig fi eisiau di dangos yw yr un yma. So mae'r llygoden yma yn gallu symud pethau o gwmpas. Mae'r llygoden yma yn newid y siap. So os chi'n gweld mae yna pwynt bach, os fi'n clicio ar y pwyntiau, fi'n gallu tynnu nhw i mewn. Falle fi eisiau creu rhyw fath o fel hourglass fan hyn. gallu creu siap hourglass, wedyn fi'n gallu flipo fe o gwmpas pa bynnag ffordd fi eisiau. A fi'n gallu cylchdroi pob math o bethau. Nawr, rhywbeth i talu sylw ato fan hyn. y botwm yma, troesi i fidfap, bitmap mewn Saesneg. Ar y funed, ni'n gweithio gyda beth ni'n galw fector. A mae fector, mae fector yn casgliad o siapau, ac felly fi'n gallu newid y siapau yma, a mae'r cyfrifiadur yn deall, mae jyst yn newid y siapau iddo fi. Dydy hyn ddim yn llun. Mae fe'n siapau mewn lleoliad penodol a mae'n cofio y lleoliadau yna. Os fi, yn lle, yn newid i fidfap, chi'n gallu gweld sut mae'r botomau yma i gyd wedi newid. Nawr fi'n gweithio gyda llun nid llinellau, nid siapau mewn rhyw llefydd penodol, mae hyn yn llun go iawn. Fi'n gallu gwneud highlight, chi'n gweld, fi'n gallu highlight y pethau. Ond oeddech chi'n gweld, mae ddim yn highlightio y cylchawn rhagor. Oherwydd mae'n llun, dydy hyn ddim yn deall fod hyn yn cylch. Ar yr un modd, os fi'n trial wneud hyn yn rili really fawr eto, O! Ydy hwn yn edrych yr un peth? Ydy hwn yn edrych mor neis ac oedd e ar y sgrin diwetha? Dim cweit, mae fe wedi mynd yn blurry i gyd. Oherwydd fi'n newid y llun, nid y llunellau. Felly, os chi eisiau creu rhywbeth, wastod defnyddio y fector yma. Gweld, mae'r cylch fi wedi diflannu nawr, mae ddim yn budoli rhagor. Ond os chi'n lanlwytho rhywbeth, bydd e yn lanlwytho fel ddidfap, bitmap, oherwydd mae'n llun go iawn. Mae seiniau, wedyn, yn digon hawdd hefyd. Ar y seiniau, mae yna pop gyda fi. Fi'n gallu newid sŵn y, newid y sŵn, gwrthdroi fe. O, fi methu clywed e ragor. Wedi gwneud e'n really, really tawel. Uh, tawel. OK, so y synau rili really tebyg, ni'n gallu recordio, ni'n gallu edrych am un penodol. Troi fe gwmpas. Um, neu fi'n gallu lanlwytho unwaith eto. ardderchog. Un botwm arall fi eisiau dangos chi yw y extensions, estyniadau lawr fan hyn. Os, chi, os mae microbit gennych chi a chi eisiau defnyddio fe gyda Scratch, chi'n gallu dod ar microbit i fewn. Falle chi eisiau defnyddio Google Translate, neu falle chi jyst eisiau tynnu lliwiau, lluniau gyda y bairo. Mae rhain gyd yn extensions ni'n gallu defnyddio o fewn Scratch. Os ni'n clicio arnyn nhw, mae'n ychwanegu blociau newydd iddyn ni, a wedyn ni'n gallu defnyddio nhw o fewn ein gêm. Ac yn olaf, os chi wedi logio mewn i Scratch, os chi wedi mewn gyfnodi, chi'n gallu defnyddio y pecyn cefn yma ar y gweilod i rhoi eich cod, a wedyn chi'n gallu defnyddio fe mewn prosiect arall. Mae hyn yn un hen o prosiect wahanol, a dyna ni. Fi'n gallu jyst tynnu y cod mewn i prosiect newydd. Mae'n yn rhywbeth defnyddiol iawn os mae na cyfrif gennych chi. OK, wel gobeithio mae pawb wedi hoffi a mwyn a ffindo'r sesiwn yma yn diddorol. Diolch yn fawr a byddai'n gweld chi yn y sesiwn nesaf. Hwyl fawr pawb.